Hello guys, hello people. It is not a small sorting oh. Hmm. Hello my country people. Hello my country people. Make una come hear matter, matter, matter, matter, matter. Make una come hear story. make una gather here, make una come hear story oh. No be small something. Hmm. no be small sortie this baby mama ogogo matter with uh, eliab of ko family now i carry come for now the update Mhm. the update na know say dem don start their wahala again e brother na im cause this one o ogogo brother na im cause this one i get secret wey i go leak i no get secret wey i go leak na eliab take dive into this matter na im take dive into this matter ever since dem dey dig am so right now na wetin dey be say Ogogo don call um Eliab. Now know say any call wey Ogogo dey call Eliab, Eliab dey record am, e dey put am for record, e go go post am. E go put am for record, e go go post am. Me, I don tire for this kind of thing. I no know whether if social media no dey exist, whether dem no go fit do everything off social media.

so guys una don hear wetin ogogo talk ogogo dey demand five to six hundred thousand wey dem go take furnish uh, junior room junior room so ogogo with the problem wey you and your brother dey face do you think cloth cloth wrapper do you this one is too small why i bring wrapper why i bring my wrapper go and bring my wrapper this one is too small with the problem wey you and your brother dey face wey be say your brother say make you give make you give am five hundred thousand do you think eliab will carry five to six hundred thousand give you say you wan use am furnish his son room it is not possible because he will not give if i if i dey his shoe i no go give because i go feel that say you wan carry that money take settle your brother take settle your brother and uh, ogogo one thing wey i wan advise you if you just use less that money wey dem give you without not starting anything little oh yeah, do inside that two million wey dem give you my dear my dear you get it wrong you get it wrong because you no go expect say eliab go dey bring money for you every time make you take dey do all those things wey you dey do so you no go expect at least your your room as you don furnish as you don buy things put for house small small you go keep little money you go use am start business because your house rent go expire when that your house rent expire are you going to call KO family again mind you let me remind you ogogo they gave you that money they didn't they did say specifically say use and take rent house they use it to settle you so if you put am for house you no take inside take start little as little as e go be business wey you go dey do dey join this your social media your facebook uh, matter wey you dey do this your uh, platform where you dey run at least you supposed to get little business joiner from that two million but if you just finish that money sit down for inside money till evening without doing a little business out of that money my dear you get it wrong i swear to god you get it wrong and i want to see talk something mr elab as he say he need all those things for your son room if i were you i will not send that money to her mbanu i will not do it i don't support such thing I no dey support such thing. What you will do, they, ha- they have a lot of furniture people for Nigeria there, a lot of companies that can come in and decorate your son room and give him a beautiful room or a nice room. Since he phone dey ground, he say he don buy phone for her, him phone dey ground. He say he need the chair, he need this one, he need this one. Just contact any uh, um, any furniture uh, company wey you know for nigeria you can get them from through internet all those things all those stuff so that they will go decorate they will tell you how much they will take decorate your son room then you pay direct into their account just call ogogogogo this is the address give the this is number of so so so people give them your address they wan bring things come for junior then they go furnish your junior room for for junior if i were you that is what i would do for your s- for my son for him to live comfortable instead of him room to dey nothing dey inside just do that for the boy but you sending that money five hundred or six hundred don do it no send am no send ogogo that money that first one i supported you i fight for ogogo say yeah, help ogogo settle ogogo help ogogo but this one wey ogogo dey so don do it no give am pay the school fees pay di school fees den secondly go go search do research for inside internet inside social you go see you go see di pipo for edo state there many of dem now they are now doing online things now anything they are doing they put it online you go see dem they will talk to them they go tell you the estimate the amount wey they go take decorate your son room for you put bed small television all those things they go do am for your son they go come decorate uh, in, all these interior decoration people wey go just tell them wetin you wetin and wetin wetin e list for you tell them then they go put am for ju carry am come for am take decorate junior room for am ogogo wants to use that money to settle e brother don give ogogo that money don give am that five hundred or six hundred thousand wey you say dey request for you he wants to use it to settle e brother because if he with e brother no get this kind kwata say dem no get this kind kwata wey e brother dey demand money for am dey demand money for am dey follow am dey fight because of this money i for say okay if half of that money requested at least find something give am make e take furnish uh, junior room at least junior need to have little television inside his house inside his room at least reading chair bed bed and uh, any little uh, all those kind of thing wey be say e go get for inside a room i go say okay send uh, mr eliab find little for am but for this one Mister Eliab of KO family don give Ogogo any time apart for the school fees. Apart for the school fees. Because Ogogo wan carry that money give am to a brother. Ogogo my dear Europe no easy o make I tell you. Even if they get the content they are creating, they dey crack their head till they create am. dem dey crack their head take dey create am dem no just get up sleep wake up just dey create the content content dey crack your head before you create it to talk alone for mouth sef you reason before you talk you go sit down reason wetin i go talk for this video before you talk because everything all of them is still content the one wey una dey do too na still content that's why una dey do am say na fight una dey fight my dear sister life is not like that you use your sense for everything even if what you demanded was truth say na truth na you dey talk you really need that money for junior room with the situation of things wey we dey see for social media wey be say you and your brother dey do you and your brother dey do nobody with with, with nobody will s- uh, support you for Eliab to give you that money that is the simple truth is it not just one month plus wey dem give you two million you no go find little business small thing wey you go dey do my dear if you just squander that two million in terms of say you dey rent house you dey do this one it's a very shameful thing that is that means you don't know how to manage as a woman but remember your house rent will expire don't come and hang it on ko family because they no send you message na you go carry big house

but i wish you listen to advice wey people dey tell you i no know the kind content you want to create maybe you dey look ko family as their house big you forget say the house wey dem dey stay na their house they are not paying rent that is why you say you want to go and take big house but as as you suppose somebody wey get sense wey suppose to do wey know how to manage you are your your wetin you suppose to carry na one well two rooms and parlour

na the simple truth i dey tell you so so guys share this video when you come across this video drop your opinion on the comment section tell me what you think about this ogoro and uh, ko family saga wey dem don start again so this wahala wey dem don start again so and secondly uh, mr eliab Recording every conversation you are making with your baby mama is something I see that is not good. We have to be truthful in this aspect. Not everything.